Musi vha tshi ni ṋanga vho ni ṋanga ngauri vho vhona dzi qualities dzine na vha nadzo and equally musi ni tshi mu ṋanga no mu ṋanga ngauri no vhona qualities dzine na vha a vha nadzo so zwine zwa amba zwori hedziḽa qualities ndi dzone dzo ni kungaho khaye zwine zwa amba zwori zwi ḓo vha zwavhuḓi arali hoyo muthu hedzo quality dzawe a dzi retainer ndi khou ṱoḓa u amba na inwi nine na vho uri ni na vhukoni vhune na vha naho kana ni na dzi project dzine na vha khadzo kana ni na zwifhio na zwifhio zwine na vha khazwo. uri musi muthu a tshi ita zwithu zwine a zwi funa a zwi kona hezwiḽa zwithu ndi zwone zwo no mu fhaṱa zwa mufha mulalo zwa mu ita uri a vhe muthu ene a vha uri u disciplined muthu ene a vha uri u a kona u tshilea naye ngauri houḽa muthu u vha a fulfilled o fushea nga vhutshilo hawe zwino ni songo ita mistake wa uri Musi no wana muthu kana ni kha relationship ni tshi dzhena kha relationship na mbo ḓi shanduka na litsha zwithu zwavhuḓi zwe na waniwa ni khazwo zwe zwa ita uri muṅwe muthu a pfhe a tshi ni sedza a tshi ni tama ngauri hezwinoni musi ni tshi litsha zwithu zwine zwa vha uri ndi vhukoni ha nṋe zwikona kana inwi ndo kona nga maanḓa o imba Kana ni nga nṋe ni kona nga maanḓa u ṅwala bugu, na mbo ḓi to khakha na mbo ḓi funiwa inwi na mbo ḓi litsha hezwo zwithu kana inwi ni fama ni mulimi ni ni ni mufuwi na mbo ḓi litsha hezwiḽa zwithu thi na mbo ḓi assume identity ya u vha muthu wa muṅwe muthu. Ndi hezwiḽa zwine na ḓo vha muthu wa muṅwe muthu ane avha kiḽini. ane na si vhe independent ende na matshelo na sa ḓo ṱanganedza uri houḽa muṅwe muthu ha tsheo nga nḓila iṅwe na iṅwe ine a nga vha a siho tsini na inwi ngayo zwino musi muthu ndo wana vho dzumbamo vhune ha vha uri ndi mbiluni ya muṅwe muthu a thi laṱi zwine nda vha zwone ngauri hezwi zwine nda vha zwone ndi zwone zwo ita uri ndi vhe lovable kha maṱo a muṅwe muthu. Equally na inwi no funa muṅwe muthu zwi vha zwo khakhea nga maanḓa uri ni mbo ḓi ḓa ni ri hai bebi a songo tsha ita one two three ndi nga si vhe na mufumakadzi o no ita one two three meanwhile no mu wana a tshi ita one two three u to mu bvisa fhedzi kha hezwiḽa zwithu zwe na mu wana a zwone. Ndi u mu distroya. Zwi amba zwori inwi musi ni tshiya ni tshi yo nanga muthu ane na khou nanga ene na muwana a muthu ono ita 1 2 3 make sure that that 1 2 3 is not what you think you will change in them ngauri you gonna have a sad partner ine a vha uri they are not fulfilled vha nga si dzhie inwi vha thoma u ni ita hobby yavho ya 100 percent because uh, a si yone nḓila ye mudzimu a vha sika vha ngayo a si tshone tshifhiwa tshe mudzimu a tshi ḓisa a vha ḓisa o tshiputa yes you are their partner you are their friend you are their everything but havhala hoyo muthu u na identity ine once na nga themphara nayo kana once muṋe wa identity a nga ḓi hangwa uri I am Mutsitsielwa. I am a writer. A si tsha ṅwala. What is going to fill that void? Ndi hone hune ha vuwa hone dzi frustrations musi vhathu vho ḓi hangwa uri zwavhuḓi vhuḓi who am I? Vha vho fokhasesa kha muṅwe muthu vha mufha mutsiko wa uri vha kho ṱwa vho mu sala murahu na houḽa muthu musi ono salwa murahu a ri ee ho muthu u clean ho muthu u na lulindo yes because houḽa muthu o litsha zwine mpho ye mudzimu a mu ṋea yone hmm, o no ita inwi mpho ye mudzimu a mu ṋea yone so kha ri yelo ḓi ṱola ri zwi humbula uri mpho dze ra fhiwa dzone zwine ra vha zwone ndi zwone zwi ita uri ri vhe lovable kha vhaṅwe vhathu so ri songo zwi ṱutshela ah.